a hi a hi matsonga a hi matsonga xewani matsonga um vito ni isaya swaka chauke ni kombela ku mi subscribe ka channel ya ya ya ya, ya swaka chauke tv ka channel leyiwani um matsonga ma ka hina ni mi promisa ku ri ku nga ri khale ngopfu kwala mavhikini ni ta va ni kha ni ni ni khomi list ya ti-artist leti ni nga ta va ni kha ni ti-interviewer and ta kombela ku mi tshama mi ri ndleve na ku tshama mi langutise na ka youtube channel ya swaka chauke tv yi ta va ni ta va ni kha ni mi tisela ti-artist to fana na vo dj mawes laha kusuka ka xikundu ni ta va ni kha ni n'wi interviewa kwalawani ka youtube channel leyi ni ta endla ku ni ni ni yi vekela kwala ka youtube channel leyiwani leswaku mi ta kota ku mi yi vona hinkwenu mi kota ku tiva ku ri DJ Mawesla i mani because na swi tiva ku ri van'wani van'we swi nga endlaka mi twini mi kha mi twa tinghoma mara mi nga swi tivi ku ri i artist yo karhi kumbe i DJ Mawesla kumbe i mani so ni ta va ni kha ni mi tisela artist yo fana na leyo yin'wana ya vumbirhi artist ya kona ni ta ni kha ni mi tisela Dusty Stone eh kumbe DJ Mdasto ku suka a pfala nomo eh yin'wana ya ti-artist leti ti nga le ku yimbeleleni kahle swinene ngopfu ta ku kahle aka music wa xitsonga kambe i khale nyana misa lowani a ri kona ka music wa xitsonga mara hi ku a nga na ti-album to tala ngopfu e hi ku ya hi communication leyi ni nga va na yona na yena i ku wa ha ri le ku teni ka music wa xitsonga so ni ta va ni kha ni kha ni mi tisela interview ya misa lowani before nkarhi wo leha ngopfu ni ta va ni kha ni mi tisela ti-interview ta ta ta ta vayisa lawani ni va ni nga va ni va hlamuselaka laha yin'wanyani i artist leyi ni nga ta mi tisela yona i hlamuselo the punisher hlamuselo mbavala the punisher hi yin'wana ya ti-artist leyi artist ya ka xikundu alokixini mara yi tala ngopfu ku kumeka ngopfu emugangeni wa le palanova so hi yin'wana ya ti-artist leti na yona ni nga ta va ni kha ni endla ti-interview interview na yona ni ta va ni kha ni mi tisela yona kwala ka ka chanele ya swa ka cawuke tv so ni ta kombela ku ri mi subscribe ka channel leyiwani matsonga because ni lava ku mi tisela ti-artist letintshwa leti mi nga ti tiviku kumbe leti mi nga ti expect-iku a ni kaneti ku ku na leswiya swa ku vanhu va tshama va expect-i ku na vo beni mahingani vo mr post vo joe shirimani ya mara va koho va yonisa van'wanyana va nga talented laha handle so ni ta va ni kha ni mi tisela ti-interview to fana na teto yin'wana ya artist ya four i i artist ya ka simbi vo ngo i dj n'watitambo dj n'watitambo na yena ni ta va ni kha ni mi tisela interview ya yena ni ta va ni kha ni endla ni ta endla interview ya yena na yena kahle kahle ka ka ka ti-artist leti ni nga ta va ni timexini laha ka yi six xeswiwani ha mexini four ku nga dj mawesla dusty sithole na hlamuselo mbavala the punisher ka va yisa lavawani ni nga loko se ni va vekelini laha ni ta kombela ku mi mi veka mavonelo ma n'wina hinkwavo ku mi mi ma va tiva kumbe tinghoma leti ma tiva laha ka ka ka ka comment ka comment box mi fanele mi nghena kona mi commenta e, e, matsonga ma ka hina mi sapota this channel because ta va kha yi tisa swilo swa nyuwani leswi n'wina mi nga swi tiviki kumbe ti-artist leti mi ti twaka all over mara mi nga swi tivi ku ri i vumani ve le kwihi va tirha ki ti-role model ta vo i vumani swi va swo taniya so yin'wana artist ni nga ta mi tisela yona ni ta mi tisela um un'wana mm, artist ya kona i triple m filimon chavani ku suka ka tiko ra ka xikundu na vona laha um i van'we na vo phesi mfana chavani loko ri kuma va tiva phesi mfana lavo duma swinene na vo prince rhanga nchavani i van'we na na na na kulukumba loyi so ni ta na yena ni ta endla ti-interview na yena ivi ni tisa kwala ka ka ka ka ka swa ka chauke tv and then mi ta kota ku n'wi tiva kahle misa lowani ku ri i i i i artist ya njhani ku endleka yini so yin'wana artist yi nga kona ni nga ta mi tisela yona i i mfana ndich mfana ndich kusuka ka ngezimani ni ta va ni kha ni mi tisela ti-interview ta yena misa loyi um mi ta va mi kha mi n'wi twa mi titwela hi ta n'wi tindleve na ku va mi kha mi vona hi matihlo ma n'wina because mi ta va mi kha mi subscribe-ile a ni ri matsonga va ka hina mi ta n'wi wa yimbelela yena misa lowani u nyikiwe ngopfu tinghoma ta yena na ni titwa all over mara vanhu vo tala va vutisa this guy who is this guy mara mina swi tiva ku ri hawa no mani i mufana ndichi loyi yin'wana artist ni nga ta mi tisela yona i macevele macavele na yena u huma emugangeni wa le palanomo misa loyi na yena u talented swinene u talented ngopfu u talented this guy this guy can sing na swi tiva na mina wa yimbelela misa loyi swinene so ni ta va ni kha ni mi tisela ti-artist to fana teto matsonga va ka hina loko ku ri ku ku ta ku ri na un'wanyana a nga ta va kha lava interview ni ta kombela ku ri a subscribe ivi a ni fonela a ka nambara ya 076 324 9926 i vodacom yi na whatsapp hi ta kota ku va kha hi communicator ti-artist letiwani ni nga ta mi tisela tona laha ni hleketi ku ni fanele ni tisa swilo swa nyuwani um eh, matsonga va ka hina kumbe ku mi tivisa ku mi tivisa ngopfu hi ti-artist leti ti nga se dumaka ngopfu because the main aim ya this channel i ku va hi promota music wa xitsonga kambe hi nga promoti artist eyi ni ta vulavula hi vo Benny Mayengani vo Mister Post na vo Joe Shilimane vo Prince Rhangani but I'm interested ngopfu ka ku ni nga vulavula ngopfu hi vona ngopfu hi mhaka ku i vanhu lava se va tivekaka already ni ngo vulavula maybe hi ti-albums ta vona leti ti nge le ku teni kumbe leti nga ta ta kumbexani leti ti nga huma already kumbexani mahungu mo karhi lama trendaka so but vanhu hinkwavo lava ni nga va mention-a laha i ti-artist leti mi ti twaku music wa wa tona a handle mara mi nga swi tivi ku hi vona so ni ta kha ni mi tisela vona ni kombela ku matsonga ma ka hina mi subscribe ka swa chauke tv ni ta khensa nseketelo wa n'wina matsonga va ka hina mo ni endla so